Эһиги баар буолан сылдьар дуу, элбэх да кэлэннээн симэнэр, эһиги тыыннаахпыт тухары эрбэнтэх тапталга билинэр. Эйиэхэ баарыам бу күҥҥэ эйэлээх күөх-халлаан анныгар эрчими, үөрүүнү-көтүүнү, эрэллээх доҕору, тапталы. Күҥҥэ тэҥниир дьоммутун кэрэнарын куолары кэлэн иһэр күҥҥүтүнэн итии-истиҥ эҕэрдэ! Сибэккигэ холоонноох сэмэй нарын мөссүөҥҥүт сааһырары билбэккэ силигилии туруохтун! Махтанабыт эһиэхэ, ийэ дэнэр дьоннорго, кэскилбитин элбэтэр кэрэ нарын куоларга, ийэ чараас сүрэҕэ, ийэ нарын мичээрэ, ийэ истиҥ иэйиитэ, ол барыта эһиэнэ! Эҕэрдэ буолуохтун эһиэхэ, эдэркээн дууһалаах эбээлэр, элэккэй майгылаах ийэлэр, эрэйкэс мичээрдээх кыргыттар, эрчимнээх сүрэххит уоскуйбат, эрэнэр санааҕыт өлбөөрбөт, элбэҕи кыайаҕыт-хотоҕут эһиги сып-сырдык аанньаллар. Күндү кыраһыабай кыргыттар, Иэримэ дьэ далбар хотуннара! Алаһа дьиэ кэрэ куолана, иһирэр истиҥ ийэлэр, эйэҕэс эдьиийдэр, эбээлэр. Бастакы сааскы сүрэҕэ-көтөҕөр, сырдык, сүрэҕэ үөрүүнэн толорор аан дойду дьахталларын бырааһынньыгына ити истин эҕэрдэ буолуохтун. Ыраас сырдык санааҕыт тулалыыр эйгэни тупсаргын, күүс эрчим биэрэн чуп-чугас дьоҥҥу таптыы-харыстыы сырыттыннар. Оҕолор, сиэннэр, кырачаан ситиһиилэрэ үөрүүлэрэ эһиэхэ эрэли, кулууһу итэҕэли үөскэтэн, өркөн өйдөөтүн олох бултугар үөрэттин. Талбар хотуттарга Саргы Дьаалы, Айхал Мичил, өрүү мичилийэ, сандаара чаҕылыйа сылдьыҥ, Аар Айыылар араҥаччыларынан үрүҥ күyүстэр көмөлөрүнэн үтүө быйаҥ олохтонуҥ, санаабыт ыра санаабыт туолуохтун, толору дьоллоох буолуҥ! Тыйыс дойду хоһуун хоодуот хотуттарын, саха мааны дьахталларын күн күбэй ийэлэри, сирдээҕи аналгытынан ийэ диэн ытык бэриниилээх истиҥтэн истиҥ хас биирдии сүрэххэ, тапталынан бигэнэ сыдьаайар күндү, олоҕу көрдөрбүт үтүөттэн үтүө киһи. Түмүктээх үүммүт түмүктээх буоллун, сырыылаах сырыыгыт сыаналаах буоллун, тупугутуттан туһа таҕыстын, урбукутугар уон отча эбилиннин, таарыйбыккытын таҥара тыыннаатын, айбыкытын айыы тойон алҕаатын, ылсыбыккыт ыксан истин, турурбут суруккут туолан истин, оҕолоргутуттан олоххут тубустун. Истин нарын мичайдаах, итии чайдаах сандала, кэлэн ааспыт ыалдьыты астыннара туруохпутун уруй буоллун ийэхэ кэрэ анаарын куларга айха буолун ийэхэ күндү ийэ дьолутугар Эһигини барыгытын итиитик истиник эҕэрдэлиибит аар айылар алгыстарын тиэрдэбит дьол-соргу доҕоһоллоныҥ үөрүү-көтүү кынаттаныҥ кэрэ аҥаардар күннэринэн күлэ-үөрэ ыытабын эҕэрдэ кутаа оттуу истиҥ итии күннээх сырдык тылларбын

Күннүү сырды мичээрдээҥҥит, куруук тыыннаах сибэккилии куруук сүрэхтэргэ тыылла үүнүҥ! Күрэй халлаантан угуйар көлөмүрдэр сулустарбыт, саас аайы тилибирии тыллар, сиэдэрэй ньургуһуннарбыт, араас өҥүнэн дьиримниир алыс кэрэ кустуктарбыт, сүрэх тэбэр тойуктара, санаа туолар ырыалара эһигитини кэрэ аҥаардарбытын үүммүт үтүө күнүнэн эҕэрдэбитин уунабыт! Далбар хотуттары Иэримэй дьиэ иэйэхситтэрин, алаһа дьиэ аанньалларын, туруу дьиэ тутаах дьонун, байдам дьиэ бааттаах хаһаайкаларын бука барыгытын үүммүт күн кэрэ аҥаардар бырааһынньыктарынан итиитик-сиҥник аардылыыбыт. Оҕолоргутуттан олоххут тустун, сиэннэргититтэн сэбэрэҕит сэргэхсийдин. Аскыт-үөлгүт алларыйа турдун, үпкүт-харчыгыт үксүү үллүрүйдүн, чөл туруккутунан чугас дьоҥҥутун үөрдүҥ, кэрэ кэпсээҥҥитинэн кэлбит дьону кэрэхсэтиҥ. Кылын тутар аҕыс күнэ Үүннэ кэрэ аҥардарга сарсыардаттан саҕаланна. Бырааһынньык күнэ кэллэ. Бары кэрэ аҥардары эҕэрдэлиир күүстээх аҥар сибэккини күндү тааһы бэлэх уунунан утары. Эн тускар олоробун, эйэлээх олоҕу оҥорон, Эн бааргар эрэ күн эстиэ суоҕа хаһан да. Ийэм иһиттэн билэбин, итии таптал кынаттаах, иһит эрэ ийэкээм, иэйэр-туойар ырыабын. Туруордун сиргэ ийэ, олох уонна эйэ. Алаһа диэбит сылааһа, алаһа диэбит ырааһа. Ийэ баар буоллаҕына, ийэ этэҥҥэ буоллаҕына, санаабыккыт сатаныахтын, баҕарбыккыт барҕарыахтын, толкуйдаабыккыт туолуохтун, үлүһүйбүккүт үктэниэхтин. Эһиэхэ барыгытыгар ыарыы-тумуу таарыйбакка, сылайары билбэккэ, олох үөһүгэр көхтөөхтүк үлэлээн-хамсаан, үөрэ-көтө сылдьыҥ, баай байылыат олохтонуҥ, эдэрдии эрчимнэниҥ, дьол-саргы аргыстаныҥ, чугас дьоҥҥут этэҥҥэ буолан үөрүүгүтүн үксэттиннэр, санаҕытын сылаанньыттыннар. Нас кылдьаһан ханыылаһан хатынчааны санаталлар, сиртэн буортан тэйбит курдук сэгэлдьиһэн хаамсаллар, кистии саба сипсиһэллэр, таптал кыымын уматаллар, аанньал буолан түспүттэрэ сирбин симии түстээннэр, айылҕалыын алтыһаннар араллыыллар олохпутун. Быыһыыр үүтэр бигэ туруктаах буолан, инникитиэр эркин курдук эрэниҥ, кэлэр кэскилгит кэрэ буоллун, уйгулаах олоххут уһун буоллун, дьолу-соргуну муҥура суох тапталы, сылаас-сайҕас сыһыаны тулалыыр эйгэ атыгар сыдьаайа сылдьыҥ. Бүгүҥҥү күммүтүгэр бигэ туруктаах буолуҥ, инникигитигэр эркин курдук эрэниҥ, кэлэр кэскилгитигэр кэрэ буоллун, уйгулаах олоххут уһун буоллун, дьолу-соргуну, муҥура суох тапталы, сылаас-сайаҕас сыһыаны, тулалыыр эйгэҕитигэр сыдьаайа сылдьын.